خاتو دانیا شاری دایک و فلۆریا هەردووکیان بە دوو قۆناغی سەخت تێپەڕی ئەمڕۆ کاتێک سەیریان دەکەین گۆڕانکاریان تێدا دروست بووە چی وای کرد یاخود هۆکارەکانی دروستبوونی ئەم گۆڕانکاریانە چی بوون سەرەتا بەیانیتان باش هەموو لایەک تەبان ئێمە وەکو ساوت کوردستان گروپ کە لەجەر چەتری ساوت کوردستان گروپە کۆمپانیای ئسکی ئیستیت کە خاوەندارەتی پرۆژەی فلۆریا ستیەکە لە شاری هەولێر و خاوەندارەتی پرۆژەی شاری دایک ئەکا لە سلێمانی ئەوەی جێی باسە بۆ هەردوو پرۆژەکە ئێمە هیچیانمان لە ئەساسەوە دروست نەکردبوو دوو پرۆژە بوو وەستابوون ئێمە هاتین تەواومان کرد ئەوەی جێی فەخر و شانازییە ئەوەیە کە لە ئێستایا خەڵک تیایا ئەژی ئەوەیە کە لە ئێستایا خەڵک بوون بە خاوەنی ماڵەکانی خۆیان پرۆژەی فلۆرا ستی سیانزە هەزار وەحدەیە لە ئێستایا زیاتر لە شەسە ماڵ ڕادەست کراوە دوای لە دوو هەزار و دوازدە کە دروست کراوە دوای ئەوەی کە لە دوو هەزار و بیست و دوو وانێ ساوسەن گروپ وەری گرتەوانێ وەکو کۆمپانیای ئێسکی ئیستەیت توانیمان لە ئێستایا شەسە زیاتر لە شەسە ماڵ تیایە بژی و ژیان بێتەوانێ بە بەرگی فلۆریایە لە هەمان شێوەش لە پرۆژەی شاری دایک کە لە ئێستایا شەسە و بیست و پێنج ماڵ لە زۆنی یەکەما بە کاملی کۆتایی پێ هاتووە و بوون بە خاوەنی موڵکەکانی خۆیان تیایە ئەژین و ژیانێکی ئاسوودە تیایە ئەژین. لە شاری دایک لە زۆنی دوومان بۆ کردەوانێک کە توانیمان ناوێکی تایبەت بێنین کە ناوی سێکوچکەی بابانە، ویستمان وەکو ئێسکی ئیستەیت باوەڕمان وایە بتوانین کلتوور داخڵی وەبەرهێنان بکەین، داخڵی خانووبەرە بکەین کلتووری کوردیمان. ئێمە واهیمان کرد کە لە زۆنی دووا ناومان نەنا زۆنی دووی شاری دایک، ناومان نا سێکوچکەی بابان، کە لە سێ تاوەری پەنجا قاتی هەوڕبڕ لە بەرزترین شوێنی شاردا کە جوانترین ناومان لێنان بە ناوی نالی و سالم و کوردی کە سێ کەڵە شاعری گەورەی کوردن بتوانین تەوسیقی ناوەکانیان کەین بە شێوازێک کە بمێنێتەوانێ هەتا هەتایە و بێتە بەرباسی ئەم جیلە تازەیە کە ئەگەر نەشخوێنێتەوانێ و نەشزانێ نەزانێ میراتەکەی چیە بتوانێ ببینێت و بەدواداچونی بۆ بکات ویستمان ئەم کۆمبینەیشنە بکەین ئەم جیاوازیە بکەین قۆناخەکان سەخت بوون بەڵام ئەم جیاوازیەمان هێنایە ناو بوارەکەوانێ بەهەمان شێوەش لە لە شاری فلۆریا سیتی ویستمان هەیە کە بمانەوێت باڵەخانەکان بەناوی کولتوری کورتیەوە ناو بنێین باخەکان، جادەکان، چونکە فلۆرستی مەشروعێکی گەورەیە، سیانزە هەزار وەحدەیە، دایماڵین شارێکە لە نێوان لە ناو شارێکە، بمانەوێت تایبەتمەندی کولتووری کوردی بکەینە ناو پرۆژەکتەکانمانەوانێ بۆ ئەوەی بەرگێکی تازە بێت و هەچی هەچی شتێکی کۆن هەبووە چونکە من دایمە ڵێم ئەم مەشروعە ئێمە لە سفرەوە دەستمان پێ نەکردووە ئەم دوو مەشروعە ئێمە لە خوار سفرەوە هێنامانەتە بەرزمان کردۆتەوانێ الحمداللە و پشتیوانی خوای گەورە توانیومانە بەرەو پێشەوەی بەرین. خاتوو دانیە بەشێکی ئامادەبوان لێرەن لە کۆمپانیاکانی خانووبەرەن بەڵێ. چ جیاوازیەک لە نێوان کۆمپانیاکانی خانووبەرە لە شاری سلێمانی و لە شاری هەولێر دەبینیت؟ یاخود داواکاری کۆمپانیاکانی خانووبەرە چۆن دەبینیت؟ ئایا جیاوازی هەیە لە نێوان ئەم دوو شارە؟ خۆی ڕاستە هەولێر و سلێمانی دوو سەعات و نیویان بەینە، بەڵام بەڕاستی بازاڕەکە سەد و هەشتا دەرەجە فەرقی هەیە، کە ئێمە وەکو ئێسکیستەیت لە سلێمانی ئیشەکەین، لە هەولێریش کارەکەین، ئەو شتەی کە لە سلێمانی ئەگونجێ بۆ هەولێر ناگونجێ ئەو شتەی کە لە هەولێر ئاگونجێ بۆ سلێمانی ناگونجێ و بازاڕەکە. ئایا جوگرافیای شوێنەکە یاخود خەڵکەکەیە؟ داواکاری بازاڕەکە جیاوازترە فرۆشتن لە هەولێر زۆر خێراترە ئەو کەسانەی کڕیارن لە هەولێر خێزانی گەنجن ئەو کەسانی کڕیارن موستەثمرن ئەو کەسانەی کڕیارن بیر لەوە ئەکەنەوانێ ئەم ئەم موڵکەی کە ئیکڕن لە چەند ساڵی داهاتووە بەرەو چۆ ئەڕوات بیر لە ڤالیۆکەی ئەکەن ئەوانێ قیمەتەکەی بەرزە بێتەوە نزمە بێت ئەوانێ گرینگیان لە شوێنی بازرگانی و تا چەندێک نزیکە بەڵام لە سلێمانی زیاتر بەدوای تایبەتمەندی تیا ئەگەڕێن بەدوای ئەوەیە کە خۆی تیایا بژی بەدوای ئەوەیە ئەگەڕێ کە بزانێ ئەم شتە تا چەندێک خۆی تیا بینتۆ لە کۆمەڵگاکەیا بۆ نموونە بازاڕەکەیان بە تایبەتی جیاوازە. دەتوانی بڵێیت خەڵکی هەولێر زیاتر بۆ کڕین و فرۆشتن و قازانج و سوودە؟ بەڵێ. خەڵکی سلێمانی زیاتر بۆ ئەوەیە؟ شوناسی خۆی ئەیەوێت تیایە بژێوی وەکو بزانێت کۆمەڵگاکە بیرەکاتەوە دەڵێ ئەم بینایە کێی تیایە پرسیارەکات زۆر جێی پرسیارە بەلام باشە حەزەکات بزانێت کێیە ئەو ناوانەی کە لەم بینایە باشە لە ڕووی نرخەوە جیاوازی هەیە؟ بەڵێ بتەئکید بازاڕی هەولێر لە ڕووی نرخەوانێ بەرزترە لە سلێمانی بەڵێ.

پێتان باشە ئەو بڕیارە چی بێت؟ ڕویای ئێوە بۆ ئەم بڕیارە چیە بێت؟ ئەتوانین بڵێین شێر کردنی داتا بێت ئەتوانین ئەوە بڵێن چونکە ئێمە وەکو وەبەرهێنەر وەکو بنیاتنەر بیر لەواکەینەوانەیە کە چی لە بازارەکەیە ئەڕوات چی دروست بکەین بۆ ناو بازارەکە هەمیشە وا بیرەکەینەوانێ و باوڕ ناکەم هیچ مستەفمرە بەس بچێت یاڵە دەی باش شوقە بکەم یاخود یا ڤێلا دروست بکەم بیرەکاتەوە ئەڵێ ئایا ئەمە لە بازاڕەکە ئەفرۆشرێ یان نا نافرۆشرێ بەڵام ئێمە بە چ شێوازێک تەنیا هەر بیر بکەینەوانێ یان ئەو داتانەی کە لە لای خۆمان هەیە ئەو داتایە نییە کە لە لای لایەنی حکومی هەیە بۆ نمونە ئەوان لەوانێ بزان ئاستی داهات چەنێکە لە هەولێرا لەوانەیە مەعلوماتی کامل و گەشەسەندنی نەسەمەی شارەکانیان لا هەبێت کە ئەو مەعلوماتانە دەقیقە پێویستمان پێیەتی لەوانەیە بەرچاو ڕوونیمان بەنێ کە حەجمی ماڵەکان لەناو ئایا چوار چوار کەسین لەناو کۆمەڵگەی کوردیە یاخود شەش کەسین چکە ئێستا داتایەکمان لەبەردەسە لە سەیا شەستی خێزانەکان شەست و یەک ی خێزانەکان لەسەر لە خوار چوار مێمبەرەوە هەیانە لە خوار چوار کەسەوە هەیانە ئێمە تەئثیر ئەکاتە سەرەوەی کە ئایا وەن پڵاس تووە فرۆشەیان وەن پڵس تریە فرۆشەیان وەن پڵاس فۆر با بە لوغەی ئەقارات قسە بکەین بەو شێوازە لەبەرەوە پێویستمان بە داتایە پێویستمان بە داتای ڕاستە پێویستمان بەوەیە کە ئەو داتایە پشتڕاستکردنەوەیەکی هەبێ، ئەو داتاش لای حکومەت دەستەکەوێ، ئەگەر ئێمە وەکو بونیادنەر، وەکو موستەثمیر ئەو داتایەمان دەستکەوێ، ئاسانترە توانین شتێ بخەینە بازاڕەکە وانەیە کە خواستی ڕاستەقینەی لەسەر بێت، حەتا عەقارات، مطوری عقارەکان، ئەوانەی نێوەندگیرەکان کە لە بینا هەن، ئەوانیش ئاسانتر بۆیان ئەفرۆشرێ، کڕیارەکانیش بە هەمان شێوە، شتێکیان دەست ئەکەوێ کە تەلبیەی ئیحتیاجاتی ئەوان ئەکا، کە داواکارەکەی ئەوان ڕاستەوخۆ ئەکاتەو لە نیهایەت شا مەشروعێکی سەرکەوتوو ئەتوانی مستەتمر زۆر بە زووی تەواوی بکات ئەگەر داتای ڕاستمان دەست کەوێت بەڵێ. بێگومان ئەو پرسیارە لە کاک ڕێباز و ئوستازیش دەکەین ڕوئیای ئێوە یاخود ئێوە کەرتی خانووبەرە و نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان، پانێڵی پێشتر لایەنە پەیوەندیدارەکان لێرە بوون، باسی ئەوەیان کرد کە ماستەرپلانی شاری هەولێر یاخود هەرێمی کوردستان روئیای حکومەت تاوەکو ساڵی دوو هەزار و چل چۆن ئەبێت؟ روئیای ئێوە وەکو وەبەرهێنەر چۆن ئەم سێکتەرە ئەبینن؟ پێتان وایە سێکتەری نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان داهاتووی چۆن ئەبێت؟ ڕوئیای ئێمە ئەگەر سێری سێکتەرەکە بکەین سێکتەری نیشتەجێبوون لە هەموو دنیا دایمە بەرەو پێشەوە ئەڕوات بەڵام ئەوی کە زۆر گرنگە بەلامەوانێ لە ئێستاە هەمیشە لە هەموو شارەکانە کە ئەڕۆینە ناو هەت شارێکەوانێ چەنەها بینا هەیە وەستاوە چەنەها بینا هەیە دروستکراوە و کەسیتیانە ئایا ئەوە ئەو بینایانە خۆ ئەو سەرمایەی کە تەرخان کراوە بۆ ئیستثمار لە وەبەرهێنانە بیست و سێ ملیار دۆل بیست و سێ ملیار دۆلار لە دوو هەزار و سیانزە وانە ئێمە مەبلەغێکی عیملاقە بەڕاستی بەڵام ئەوەی کە کراوە ئایا لە بازاڕا ئیستیجابەی هەبووە یەعنی گرنگە وەبەرهێنار هەبێت چونکە تا ئێستەش هەموو تاکێکی کورد خاوەنی ماڵی خۆی نییە. یەعنی پێداویستێکە هەیە لە ناو بازاڕەکە لەوانەیە دکتۆر محمد بتوانێت هاوکار بێ لەویا لە بەرەوەی خۆی لە اقتصادایە بەڵام پێداویستی کە ئا بۆ خاوەن ماڵی خۆی نییە ئەی بۆ شوققە کەمتر ئەفرۆشرێ بۆ ڤێلا زیاتر ئەفرۆشرێ دیارە ئێمە شوققە دروستەکەین ڤێلا زیاتر خەڵک پێویستی پێیەتی یاخود ئێمە مەشروعێک دروستەکەین خەڵک پێویستی بە کلتورەکەیە خەڵک پێویستی بەوەیە ئەو احساسی مناڵیی هەبێ کە لە کۆڵانەکانە مەسەلەن دراوسێکەی کاس دراوسێیەتی هەبووە چۆن بتوانین ئەو کۆمەڵگەیە لەم کۆمەڵگە داخراوانەی کە دروستیەکەین ڕەنگانەوەی هەبێتیایە ئەبێت ئێمە ساڵی پار دراستێکمان کرد کۆنفرانسێکمان کرد کاک بیلالیش لەوێ تەشریفی هێنا بوو باسی ئەومان کرد کۆنفرانسەکە لە زانکۆی تیشک لە سلێمانی کردمان وەکو ئێسکی ئیستیت کردمان باس لەوەمان کرد چۆن بتوانین چکە ئێمە وەکو بەر وەکو موستەثمر بەرپرسیارین چ کۆمەڵگەیەک ئەیین بە خەڵک چ خەریتەیەک ئەیین بە خەڵک چۆن بتوانین ئەو نزیک بوونەوە و ئەو لایەنە کوردەواریە جوانە گەرم و گوڕە بهێڵینەوانێ لە لەم کۆمەڵگە داخراوانەیە کە دروستی ئەکەین چونکە ئێمە وەکو موستەثمر ئەتوانین دوو نەوع خەریتە دروست کەین ئەتوانین خەریتەی دروست کەین ژووری مناڵەکە کە زۆر دوور بێ لە ژووری دایک و باوکەکە وانەیە کە ئەوەش تەئثیر ئەکاتە سەر شێوازی خێزانەکە ئەتوانین شێوازی خەریتە دروست بکەین کە واهی بێت نێوەندگیری بێ لە بینی ئەوەی کە عیلەی دووهم کە داپیرە و باپیرەکانیان زووتر ببینن ئێوەواتان کردووە لە پرۆژەکان بەڵێ ئیشمان لەسەرەوە کرد ئیش لەسەر سایکۆلۆژیای کڕیاران ئەەکەین ئیشیان لەسەرەکەین زۆر بەدی تەز داخڵی بووین بە داتا داخڵی بووین چونکە ئێمە بەرپرسیارین بەوەی کە چی پێشکەش ئەکەین لە بازاڕەکە لەوانەیە ئەم ئەم گۆ ئەم دیراسەتانەش نەکەین ئەم ڕیسەرچانەش نەکەین هەر بفرۆشرێ بەڵام بەرپرسیارەتێکمان لەسەر شانە پێویستەکە شتێ بکەین کە بۆ کۆمەڵگەی کوردی یەکتر و یەکتری لەوانەیە بیکەن باشتر بیفرۆشن لەوەی کە ئێستا ئەیفرۆشێ. بەڵێ بەڵێ بەتەئکید ڕەنگانەوەی زۆ زۆر تایبەتی ئەبێت. بەڵێ خاتوو دانیا سینەلای. بەس یەک شتی تر گرنگ بوو بەلام وانەیە وە ئات بکەم ببورە سەبارەت هەر بە ڕۆیەی ئێمە چونکە کە وەکو ئێسکی ئیستەیت لەسەر کولتوور کار ئەکەین کە باسی سێ کوچکەی بابانم کرد و ناوی سێ شاعیرەکەم کرد تەنیا لە ناونانا ئێمە نەوەستاوین لە دیزاینەکانا وەستاوین دیزاینی کوردی پاتێرنی کوردیمان هێناوە چۆن مەسەلەن کە لە لۆبی تاوەری نالیە ئەچیتە ژوورەوانێ بۆ نمونە مۆزایکی بەڕەی کوردی دانراوە لەوانێ نازانم تا چەنێکتان بەڕەی کوردیتان بیر مابێ بۆ نمونە بەڕەی کوردی دانراوە ژیان نامەی شاعیرەکەی تیا هەیە شعرەکانی نالی هەمووی لە بڵێن ئەگەر باسی تاوەری نالی بکەین هەمووی لە سوریاکانە نووسراوەتەوانێ لە ناو مەسعادەکانە ئەبینی بە شعر استقبال دەکرێت تاوەکو ئەگەیتەوە ماڵی خۆت ئەگەر تۆڕش بووبێتی لە دەرەوانێ بە ئەوپەڕی دڵخۆشی و احترامەوە خۆتەکەی بە ناو خێزانەکەتە پێم بۆ وایە یەکەم ئەمە بیرۆکەیەکی جوانە بۆ زۆرێک لە وەبەرهێنەران ئەتوانن بەڵێ. سوودی لێ ببین و میراتێکی کوردی ئا ئەو کەلتوورە کوردەوارییە بپارێزین. زۆر گرنگە کاری بەڵێ لەسەر بکەین دەست بەڵێ. خۆش.